Urşy kino diýdiler onsoň gara geýinip geläýdik bizem. Şo gaýgysyz mugallymyň hawa üçin. Ha, şoňa gatnap ýöräs, tüweleme. Gaýgysyz we Atabaýew.
Ol meň üçin indi sportsmen däl, aktýor. Roliklerden gelen netijäm şo. Kino ssenarisi ýazylyp ýörkä, Men öýlenjek bolup ýördüm. Kino indi düşürilip başlanda men öýlendim. Kino çykýar diýlende meň birinji oglum boldy. Montažda täzeden eşik gelerine ikinji oglum boldy. Ha, ondan men aý, Batyr nesip bolsa oglumy sünnet toýunda meň toýumda görkezäýiňem diýdim.
Sportsmen ýigitlerimize Sportuňy ösdürmek. Sport bilen zanmat etseň, beden taýdan sagdyn bolýaň. Öz gyz-jigisiniň başga bir oglan bilen söýüşmegi öz namysjaň ýigidiň rolyny berdiler. Aňsat iş däl. Meň begenýän zadym. Kinoda azajygam goşant goşarym özüm begenýän. Wperwıye wapşe u nas Türkmenistane takoye sobytiye. Ençeme ýollary geçdik. Belki gowy bolar diýip umyt edýän. Şu pokaza gelenlere köp köp sag bolsun aýdýan ýa sungat işgärleriň köpüsi geldi. Hem okuwda-da hem türgenleşikde-de maksadyňa ýetipsiň. bolýandygy barada many berýär şu filmde. Hakykatdan hem şu wagt şu mümkinçiliklerden peýdalanyp bilseň şeýle bir gowy döwür dos. Şu kino çykaryna-da dogrusu garaşdym.
Kino gowy. Maňa hasam gowy täsir etdi. Öwrendiňmi käbir priýomlary? Hawa. Görkeziljekmi şu wagt Hydyryň üstünde? Hydyr, gel. Filmi döretmek nukdaýnazaryndan seredeňde kämillige ymtylyş bar. Güldüm,
agladym, garaşdym. Şeýle bolar diýip garaşýan zatlarymdan üýtgeşigräk zatlar gördüm. Gowy oýnapdyrlar oglanlar tüweleme. Sportsmenleri şeýdip oýnatdyryp oňaran bolsa, bu bir uly bir üstünlik. Batyrjan, gutlaýas! Hiç garaşmadyk kadrlary gördük. Professionalno, krasiwo, manyly. Režissura, dramaturgiýa, operator, aktýorlar. Bäşlik. Kino hakda ilki bilen aýtsam adyny haladym. Kämillige ýol. Garaz hemmämiz kämillige tarap. Kämillige ýol. Kämiligiň ýoly tarap bu ýol bilen häzir Durdy öýüne gaýdýar. Sag bol Durdy. Meň pikirimçe Hiç zat diýmek gerekkä. Halk köpçüliginiň şuny gyzgyn garşy alyşyndan eýýäm mälim öz-özünden. S. Bitre, mümkin bolsa. Süleýman uşak, Süleýman, Süleýman, S. Bitre. Ýok, many S. Bitre diýip çagyrmalymy? Gyzlar Wits, bol. Ýok, gel, gel. Ilki bilen-ä oglanlardan, şu aktýorlardan gorkýan men indi. Şoň üçin erbet diýerem, özleri görýärmi? Ýok, görmesinler.
Görmese, onda aýdaýyn. Gowy däl. Gül ýaly gowy däl kino. Yo, oýun edýän gowy bolupdyr kino gowy, hemme sujet hem gowy, ýerine ýetirlişi hem gowy. Kinoň içinde gözüňize gelmedi meň sesim? Sen bu diýýän zatlaň diýýäni? Dönük. Ýok, tanamadym. Dogrymy aýdaýyn, kinony görüp özüm çüýesim gelip gitdi. Ana size-de sag boluň geliňiz üçin elbetde indiki Batyryň düşürjek kinolaryny sizi görmek isleýäs. Batyr kinoda görmek istäniz sen meni. Indiki kinoda görüp bolarmy. Ertir ýa-da mümkin fewraldan. Şunda iňlis dilinde ýa bolmasa da aşagynda titrada iňlis dilinde ýazyp biziň halkara taekwondo federasiýamyza eltip berseň ondan tutuş dünýä boýunça şuny gowy pikir.
Hawa ýaýratmak barada da men haýyştym eger mümkinçiligi bolsa Türkmen oglan-gyzlaryny tanadýas, hemem Türkmenistany tanadýas. Şo wagtyň özünde-de taekwondo sungatyny tanadýas. Gyzykly we has beýik kinolar düşürmeklik nesip etsin biziň halkymyza. Batyra näme, maňa köpüräk kino düşürsin. Götde barsyn!
Kämillige barýan ýolda büdremäni üstünlige ýetmegini arzuw edýän.
Bulardan şu filmiň ikinjisine garaşýan.